Ahakoa kei reira ngā pikitia me ngā whakaahua o ngā kuia, ka whakaaro te tangata, oh, tērā pea ko ngā kuia anake e whiwhi i ngā tohu a kui mā a koro mā. Engari kei te hē tērā. Tamariki tonu ana ngā wāhine e whiwhi ana i ngā. Tohu tuatahi o ā rātou moko kauae i ērā o ngā rā. Inā ko koe te kaitaraiwa o te waka kōhanga reo, mēnā ko koe te mea e horoi ana ngā rīhi i te marae, te kaiwhakahaere o te tīma netipōro mō tamariki, he mea pai tērā. Koia rā ō koha! Me ō pūkenga, me ō mahi ō ringa i roto i tō whānau, tō hapū, tō iwi, tō hāpori, ngā tikanga kua hekeheke mai, mai i ngā tohunga. Koia rā ngā taumata mō mātou. Inā ka hoki aku mahara. I tōtō mai ā mātou mātua ki ngā wānanga katoa i te kāinga. Mēnā he wānanga taonga pūoro, he wānanga mahi raranga, he huritau ki te marae, koirā tā mātou i ērā o ngā rā i awau e tipu ana. I reira ngā toi katoa, ngā whakairo, ngā tukutuku me ngā kōwhaiwhai. Ko te marae tōku papa tākaro o Mīki. Nā te haututu me taku ngākau nui ki ngā toi katoa ka tīmata ki te mahi i ngā mea waituhi. Te mahi peita. Whai muri i tērā, ka haere atu ki Te Whare Wānanga o Waikato. I awau i reira e ako ana, ka tono mai a Pāpā Mark kia hoki mai awau ki te kāinga, o ki tōna taha, ki Ūawa rā, ki te ako i ngā, i ngā taonga, ngā mātauranga, ngā pūkenga o te ao moko, o te mahi moko. E ai ki wā mātou mātauranga wēwā mātou kōrero. Mai te timatanga o te ao me ki, mai i Rangi raua ko Papa, ka puta mai wa raua tamariki tokomaha, ko te mea whakamutunga a Ruaumoko kaare i whanau mai, na reira koia ra nga mea tuatahi o nga korero tuatahi me nga hitori tuatahi o te moko me te orokohanga mai o te moko. Ko te rū, ko te weriweri o te whenua, ko te au, ko te putanga mai o te werawera, ko te moko, ko te mokongea i te kiri o tōna māmā, Papatūānuku. Ā, nā reira, koia ngā tīmatanga tuatahi o te moko, hekeheke mai i raro i ngā whakapapa, tae noa mai ki a Uetonga. Ko Uetonga tētahi tohunga moko nō te ao o Rarohenga. ā, ko tana tamāhine a Niwareka, ka puta mai ki te ao tūroa nei. I te ao tūroa nei tētahi taitama, ā, ko tōna ingoa ko Mataora. Ā tōna wā, ka aroha te tokorua nei ki a rāua anō. Kī mai a Mataora i tētahi rā, tērā pea me haere ki te tūtaki i tōku whānau. Ka tino hoahoa a Niwareka ki tētahi o ngā tungāne a. Mataora, me te harawene haere a Mataora, nā reira ka puta mai tētahi o āna kino, ko te mahi patu wahine tērā. Ka patungia ia i a Niwareka, Me, me mōhio tātou ko te ao o Rarohenga he ao e ai ki ngā kōrero, he ao ngāwari, he ao o te aroha, o te rangimārie, nā reira Kāre i te mōhio o i te paku mōhio a Niwareka ki wērā momo mahi tūkino, nā reira ka ohorere a ia, here hoki, ki, ki tōna whānau, ki tōna pāpā, Uetonga, ki Rarohenga rā, ā, me tōna taenga atu ki te kāinga, ka ohorere hoki tōna pāpā. Nā tōna wā, ka tino pāpouri a Mataora, ka whakaaro hika, Ko taku mahi tūkino, taku mahi patu ki taku hoa rangatira, ki taku whaiāipo, tērā pehea he. Ka tīmata a ia ki te haere i tōna haerenga nui, haerenga roa ki Te Rapa Haere a Niwareka. Tana taenga atu ki Rarohenga, i reira te waharoa o Poutererangi, kei reira te me ki te kaitiaki a Te Kūwatawata, he aha rā wērā o ngā tohu kei runga i tō kiri me tana whakautu, oh he moko. Me te kī mai a Uetonga ehara tērā i te moko, anei kē te moko, ko te whaongia i te kiri kia kore e taea te mukua. Ā tōna wā ka taka te kapa ko koe te mea i mahi tūkino ki taku tamāhine. Ko te whakaaro a Uetonga me tana pātai ki a Mataora, Mēnā kai he pūmau tō aroha ki taku tamāhine, me whaongea kia tūturu wērā o ngā tohu kai runga i tō kanohi. Ā tōna wā ka kī mai a Mataora, Āe, nui rawa taku aroha mō tō tamāhine i whakaae au. Nā reira ka takato a Mataora i runga i te. A Takapau Whāriki a Uetonga engka tīmata a Uetonga ki te whaongia i ngā tohu i runga i tōna kanohi. Whai muri i tērā, ka piri tahi anō a Niwareka me Mataora. Nā reira, koia tētahi o te kī anake a Uetonga i te tokorua nei i tō rāua hokinga mai ki te ao tūroa, me hoki i runga i te aroha Engari, me pupuri i ngā tikanga me ngā kawa o Rarohenga nei. Ka puta mai, ka hoki mai ki te ao tūroa i tō rāua taha, ko te mahi moko, te mahi raranga, nā te mea koia rā ngā mahi momo mahi a Niwareka. Ngā mea ko whaiwhai, āe, nā reira, nō rāua anō wērā o ngā taonga o tātou te iwi Māori i ēnei rā. E ai ki ngā kōrero, nā te tohunga rā a Tamepoata, he uri nō Ngāti Porou, nō Te Whānau-a-Apanui, nōna anō te timatanga o tēnei puna tohunga moko. Heke mai ngā mātauranga ki ōku pāpā, ōku tohunga, a Pāpā Mark me Pāpā Derek, heke mai ki awau nei. Ka hono mai a Pāpā Mark me Pāpā Derek, ka puta mai. Tērā pea te hiahia a wētahi ki te whiwhi i te moko kauae. Nā reira, koia rā te timatanga ka whakatōngia te kākano nei. Ka wānanga tahi ngā pāpā rā. Ka puta mai ko te mokopapa. Ka tīmata mai i Tūranga nei, ka whakatūngia tētahi ki te kurua o Uawa. Hua tekau mā ono ngā kaiwhiwhi i taua wā. I te tau rua mano mā whitu tērā. Whai muri mai ko te mea o a rātou o Tainui waka, i puta mai te kōrero ko tētahi o ngā tino moemoeā a Te Ātaarangi-Kaahu i te pirangi ia te kite i te hoki, hokingatanga mai, hokitanga mai

Ngā moko wānanga mō te moko kanohi anake.
Whakawhiwhi, i whakahokia e ia hei mauri, ko te mokopapa, ki runga i tēnei o tātou marae marae rā haramai. Mōhio ai te tangata inā ka rongo i tērā o ngā kupu o kei te whakahaere, o kei te whakatū he wānanga mokopapa ki. Ki hea, ki hea rānei, ka mōhio, oh, kai te whiwhi wētahi i ngā kauae me ngā mataora. Ko te tohunga Suppression Act tētahi mea i pēhingia ki ngā tikanga me ngā kawa katoa o tātou a Ngāi Māori. Ko te moko, āe, tētahi o ngā mea i tata ngaro me kī. Waimarie mātou i reira ngā mea tame mā ki te pupuri, ki te kawe, ki te hāpai, me te hoatu i wērā o ngā momo taonga mō nāianei. Ahakoa kei reira ngā pikitia me ngā whakaahua o ngā kuia, ka whakaaro te tangata, oh, tērā pea, you know, ko ngā kuia anake e whiwhi i ngā tohu a kui mā, a koro mā, engari kei te hē tērā. E ai ki ngā kōrero me wā mātou mātauranga, Ko ngā mea i whiwhi te moko kauae i ngā rā o mua, ko ngā mea taitamariki. Hei tohu, kua eke koe ki tērā o ngā taumata o te wahine. Ngā mea kua tata tīmata i wā rātou ikura kua tīmata mai te tekau tau. Ki te āhua 13 te tau o te tai tamāhine. Mōhio tonu au i ngā wā o mua nā te iti noa iho te nama o ngā ringa whao, nā reira ka piki runga hōiho me te haere ki whea, ki whea rānei mō ngā wiki. Kotahi e rua pea. I taua wā, ka haramai tētahi me te kī, Ko koe, ko koe, ko koe, kei te haramai ā mea, ā, ka whiwhi koe i tō moko kauae. Āe, ka tohungia e tētahi. Tamariki tonu ana ngā kōtiro, ngā wāhine e whiwhi ana i ngā tohu tuatahi o ā rātou moko kauae i ērā o ngā rā.

Roa rawa awau e e mahi ana i i tenei o nga mahi. Tika ra nga korero, pono au, mena he toto Maori, kai a koe te tikanga, ka taea koe te whiwhi i nga tohu a kui ma koro ma. Na te. Taenga mai o tauiwi mā me me te huri haere o te ao ka pōhēhē tātou a Ngāi Māori me matatau koe ki te kōrero i te reo Māori me karanga koe i runga i te marae ērā atu momo tikanga o o tātou te iwi Māori ā engari he he He kōrero pōhēhē noiho wērā. Kia kore ō utu ki ngā tohu, ki ngā peha, ao tīpuna, uhi wero, nguhi taraira, haui e, hui e, tāki e. Ki a mātou, ngā kōrero me kī, me ngā ture, ngā tikanga kua hekeheke mai, mai i ngā tohunga ki a mātou, ko te mea kei ngā taumata, ko ō mahi ā-ringa, Ngā pūkenga, wērā atu mea ka horahia, ka hoatu, ka mahingia i roto i tō whānau, tō hapū, tō iwi, tō hāpori, nā reira, inā ko koe te kaitaraiwa o te waka kōhanga reo, kei te awhi koe i ngā tamariki kia tae pai atu ki te kōhanga reo, kia ako ai i tō tātou reo Māori. He mea pai tērā. Na te mea ki te kore ko koe ki te taraiwe i te i te wēne kohanga reo o Mā wai rā e haria ngā tamariki kia ako ai i tērā o ngā taonga o tātou. Mēnā ko koe te mea e. E horoi ana ngā rīhi i te marae, he pai. Ka taea koe te whiwhi i ō tohu a kui mā a koro mā, nā te mea ki te kore ko koe o mā wai rā e horo i ngā rīhi, mēnā ko koe te te kaiwhakahaere o te tīma netipōro mō tamariki. Koia rā ō koha me ō pūkenga me ō mahi ō ringa mō ō tamariki, mō te kura, mō te hāpori, wērā atu momo mea, nā reira, koia rā ngā taumata me kī. Ehara i ērā atu tikanga me matatau ki te reo, me noho koe i runga i te pae hei kaikaranga, hei kaiwaiata i tō marae. I te nuinga o te wā, ko ngā kaiwhiwhi, kāre i a rātou te reo o wērā atu momo pūkenga, te kaha haere ki wā rātou marae, te tiaki, te awhi i runga i ngā kaupapa o te marae, ka pērā wā rātou huarahi whai muri mai i te whiwhi i wā rātou moko kauae, wā rātou mataora. Mōhio tonu au, te nuinga ka pērā, ka whai haere i wā, i tā rātou ao Māori me kī, mm. Ko tāku e kī ai ki ngā kaiwhiwhi, mēnā ko tō kuia, tō koroua e noho piri tata ana, Ko rāua tahi ngā mea ka haere koe ina ki te āta kōrero me te whiwhi i te whakaaetanga mō te aha rānei, wō kei a koe te tikanga, haere ki a Nani, haere ki a Pāpā. Ki awau nei, koira te painga o ngā mokopapa kei te whakahaere i runga i ngā marae, i ngā hapū, i ngā iwi. He wāhi haumaru kia whiwhi ai te kaiwhiwhi. i te moko kauae, i te mataora rānei, nā te mea kei reira te hapū, wā rātou whānau, te iwi e mātakitaki ana, e tautoko ana, nā reira he momo poutua rā tērā mō wētahi, he kaha nō, nō ngā wāhine ka piki ki runga i te tēpu, mahi ai, me te kore e paku aha, you know, kāre he raru.
Maranga mai ra te te mahine, maranga mai ra. Ka tū ai ki te mihi ki a koutou kua tae mai ki te awhi a tā tātou kōtiro, a Jodie. So I stand to acknowledge you brought us together on your kaupapa, Mahi Tāmoko, to come together to further strengthen

Kia matua mōhio koe, kia pūmau mōhio koe mō ngā mea e whiwhi ana i ngā moko kanohi, ngā kauae me ngā mataora, ehara i te tohu noingo.

ki te whare o tētahi. But thanks to their whara tē Tame Pōta, who was the bridge between um Te Ao Hou. Ka waiho ērā momo mea mō ngā ngā tohi, ngā pure ki a rātou ngā kaiwhiwhi. Mōhio tonu au ka pērā wētahi, haere ki tātahi ki te moana, mahingia wā rātou karakia me ngā pure me ngā tohi. Pērā hoki. I te mokopapa, mēnā he whānau kai reira tētahi e pirangi ana te whakahaere i tētahi karakia, āe, ka wātea ki te pērā, engari ka kī atu ki ngā whānau ahakoa ka pērā, ka mahi tonungia mātou i ā mātou ake. Karakia, whai muri mai i a rātou. E pā ana ki te moko kauae, ko te paepae roa ko ngā tohu kai ngā tahataha o waho rā, ko tō tuakana, ā, taina rānei tohu kai waenganui, kai te manawa, āe. Me pēnei rā te kōrero, tino hāngai, pūmau ngā te hanga o ngā moko kauae me ngā mataora. Ko ngā tikanga me ngā kōrero o te moko kauae e pā ana ki tō nohonga i waenganui i tō whānau, mēnā ko koe te tuakana o ngā tuāhine, he teina rānei, so koia rā te mea tuatahi. Ko te mea tuarua, te tohu tuarua ka whaongia, ka purungia ki roto rā, he mea e pā ana ki ngā Tāngata i hara mai, i whakaae mai, kia tohungia, me whaongia ngā tohu a kui mā koro mā i runga i tō kauae. Ā, ko ngā tikanga e hāngai ana ki te takapau whāriki, ka pērā te nohonga o tō moko kauae i runga i tō kauae, ko ngā paepae roa me kī, Koirā ngā mea tohu e pā ana ki ngā mea i haramai ki te tautoko i a koe. Koia rā ngā mea o ngā tohu e rua ka purungia ki roto i te moko kauae. Ko ngā tohu tua atu i tērā, he mea ka puta mai i te ringa whao, i a koe te kaiwhiwhi me te ringa whao e kōrero tahi ana. Mō ngā ngutu, kāre he tikanga, mēnā ka whiwhi koe i ngā ngutu purua, koirā te whakapango i te katoa o ngutu. Ā, mēnā ka kite koe i ngā whakaahua o ngā kuia o nō mua rā, ka taea koe te kite ētahi he rārangi kei runga i te ngutu o runga. Ā, ko ā mātou kōrero, ko ngā ngutu kura te, ā, wērā ngā, ngā momo rārangi. Ā, ko ā mātou kōrero he tohu, ā, mō tō, me kī, tō tūnga i waenga i tō hapū, i tō whānau me tō iwi. Koia rā wērā ngā, ngā mea o te ngutu kura. Ki awau nei, ki te tiaki i tēnei o ngā taonga, ko ngā mea pai, mēnā he ringawhao koe, me mōhio pūmau koe ki ngā kōrero me ngā mātauranga o, o tō mahi. Koirā me kī taku taumata. Ki te kore e taea te tū me te kōrero me kī i i tāku e hīkoi ana o e mahi ana mai aku ringa o kei te aha au? Kei te mahi i ngā tohu noa iho, kāre he kiko o roto, kāre he he he hohonutanga. I a au e ako ana i raro i a Pāpā Mark, koirā tana kōrero ki awau, nō te Tairāwhiti wēnei momo mātauranga. Nā reira, ki te tiro atu ki tērā, he hōnore nui e. Nōku anō te whiwhi, kua puta mai au i wērā o ngā akoranga mai i tērā o ngā whakapapa tohunga moko.

Mō tuku mai ki a mātou kia ako i raro i wā māua manaakitanga, wā māua akoranga mai i tērā o ngā whakapapa moko. Ko te whāinga nui a tōna wā ka whakatū i Te Whare Wānanga Moko o Aotearoa nei. I te wā e tīmata au i taku tauira tangi i raro i a Papa Mark, koia rā taku whāinga nui. Mēnā kei te whai haere awau i tēnei momo huarahi, ko tāku e pīrangi ana, e tino hiahia ana ā tōna wā ko au tētahi o ngā mea e whakaora ana i te moko kauae. Kia kite i te marea e mau ana i te moko, i te moko kanohi, me kī, i ngā, ngā wahine i ngā moko kauae, tōna ātaahuatanga, tōna pakari, tōna māia, tōna kaha ki te whiwhi, ki te mau i tēnei ao hurihuri.

Hoki a au e te whakamā. Nā te mea kua, kua rere ngā waiata katoa, kāre mātou i te paku mōhio ki te aha. Pēwhea te whakautu ki tēnei tikanga, o ia rā, o ia rā, I taua wā tonu i mōhio pū ahau me whakatika au i tēnei tūāhuatanga. Kia kore e tū kuare ai anō. Nō reira, i whakatau me whai ahau i te reo Māori. Ae, karawhiua, karawhiua. Ki te pai koe.